Ah, atu kan dohthlennak hi kum li kum nga chunglei ah khan kan van kal cuahmah i thil hmuhning khi ah hram a thawk ah kan rak hmuhning kha a si lomi zong thil tampi khi a hong um. Ah, lung a donghnak zong tampi a um kho. Cun aa thachiatnak tampi a um kho. Cun kan sining nih a phanh khawh ti lomi zong tampi a um kho. Zei bantuk kan si hmanh ah hi kar kan hlannak chungah hin tinhmi pakhat te kha kan i fianmi pakhatte kha i sehchih in kan hruaitu hna nih hin a kan kalpi cu amah ko ti kha aa ka hmuh ve caah aa hi kum li kum nga chung kar kan hlannak he pehtlai hin atu ten ah hin Pathian bia in tlawmpalte ah kan nun sining te khi thazaang van lak le van chim khi ka duh. Uh, tlangpi kong hi a tawi tein kan theih cia zong si ko lai na tein uh, hi ka ah kan hawi le chiu zong nih uh, van theih chap ding zong ah van langhter than ka duh mi cu tlangpi timi cu tio kap khua kan si tio pawng ah um mi si i a hriangkong ah a ummi sinah tiin kan dohthlennak ah hi CNA CNF cawlcanghnak ah kan ram kan miphun kilvennak ah hin a hriangkong ah a ummi kan si loh ti khi pakhatnak ah van langhter ka duh. Hriamtlai hna, kan ralkap hna umnak pawng te ah ummi khua kan si i, neih niah tak in a ṭhu dirmi kan si. An harnak, an i nuamhnak, an ṭhatnak, an chiatnak, zeizong te khi za zakhat kan theih thlu lo hmanh ah, thei cemtu ahcun kan i tel tiah kan i ruah. i kan retheihnak zong tampi a um. Cun dirkamh awk hnga tluk in kan dirkamhmi hna lo zong cu a um ve ko la. Ka hei langhter duhmi cu cu bantuk in hi kan dohthlennak le hriamtlai hna an ṭhutdirnak ah hin naihniam te i kan um ruang zongah a si kho. Hi dohthlennak le CNA-CNF cawlcanghnak kan miphun dohthlennak hi kanmah hna ti ruah bak in ai ruahmi khua kan si. Kanmah ngeihmi ti bak in ai ruahmi khi kan si. Kan si khawh leng tiang khin, ah kan lai pupa holh ah utlap cho cu an ti i, chote hi kan i cuh peng ve, pacan kan i pe peng ve, kan si khawh tuk in kan cawlcang peng ve i cutiti cun karhlang cu amah ni kha kan si i ka hei langhter duhmi cu cu hlan zongah tuchun ni tiang zongah tlangpi tufa tlangpi khuami nih hin kan si khawh chung in kanmah sining, kanmah serem ning kha hlawt in dohthlennak ah hin kan i tel cu a mah ve ko ti te khi pakhatnak ah ah van chim ta ka duh. I Pathian bia ah kan hmuhmi kan chim tawn lengmangmi i maka thawngtha dalhra cang kul le cang nga in Caang sawmthum le caang sarihnak ah kan hmuhmi khi Samaria miṭha pa kong kha a si i tutan kan dohthlennak ah hin kan chim lengmangmi zong kha a si. I zeidah ka van langhter duh ti si ahcun kan dohthlennak hi zoh tikah hin caan a hung rau tikah kan ralkap hna dohthlennak i a cawlcang cu mah mi raltuknak lei kap hi kan tha hi a der sul a ti ka phang ngaingai a der zong a der cuahmah khoi kalay ah dah tha kan man pek deuh thluam ah cang ti sia cun samaria mi tha pa lei ah khan a tem tuarmi a zawmi tuakangmi thlabul haumi lei ah khan ti van kal thluam ah i kak a biapi lo maw ti cun a si lo a biapi thiam thiam Sinatein kan Baibal ah Samaria miṭha pa nih mizaw a thlopbulnak kha rian ṭha pakhat a si. Khalawng si loin atutein ah kan ralkap hna nih CNA CNF CDF vialte nih hriam i tlaih in Nunnak thap in an i pek cuahmah mi hi kan Baibal ah nih a langhter lomi a pi tukmi kha Jerusalem in Jericho lei ah a kalmi damiah nih an tuk an velh i thi ding thi lo nung lo i an chiahmi pa a tuaktotu damiah a dotu a kawltu an si. Cu dami ah cu upi tana hrampi si cu. Cu dami ah cu teih i do i hrawh kha haumi a si. Cucaah cun kan tli, kan zaam, harnak phun kan tong i ralzaam dirhmun in kan dir. Kha bantuk in uh, kha bantuk ralzamnak lei le harnak a tongmi lei kap i van zohkhenh le run bawmhchanh kha a biapi lo ti ka kan chim hrimhrim lo a biapi kan pek hna awk si kan kan nu kan pa kan khua kan ram kan sersiam awk a si cu ve rual rual in kan daihchanh lo dingmi cu damiah a kawl cuahmah mi damiah a do cuahmah mi mivuak hmang, michuh hmang, mitlaihhrem a hmangmi hi ralkap ṭhalo, a domi hna hi rian lian a ṭuanmi an si hi daihthlan awk an ṭha lo ti khi tu zing caan ah hin cucu pakhatnak ah van chim ka duh. Hi Samaria miṭha pa kongah hin thil pathum a um i ah a biapi in Samaria miṭha pa nih mizaw a thlopbulnak kong kha a si i cucun ah Samaria miṭha pa si loin mizaw a hmu ko nain a zei a poi lo i mah serem nih in tel mi an um i Cun a pathumnak ah cun Baibal nih hram a chim lomi damiah miṭhalo pawl kha cu thil pathum cu tuzing caan ah hin ah khi van langhter khi ka duh i Samaria hi miṭha pa kan ti khawhnak ruang cu amah serem ning, amah duhzawng, amah comfort zone kan timi ai nuamhnak a seremnak kha a kaltak. Mah serem ning kaltak in mizaw a thlabul i harsa nih a zuanhnawh i remh a herhmi, sak a haumi, zuanhnawh haumi zeizong vialte kha a sining, a program ai tinhmi a plan vialte kaltak in zeidah a biapi deuh tiah a hmu khotu a si ruang ahhin miṭha pa tiah kan tinak hi a si. Cucaah hi kan dohthlennak kan kal cuahmah lio ah hin a caan zong a rau kho. Cun uh, kan ruahning leng zong in thil tampi a cang kho. Kan lungthul hlah usih. Kan lungthul hlah usih. Damiah mi ṭhalo, mi tlaihhrem hmang, mi vuak hmang, mi khangh hmang, kan tei hrimhrim a hau. Kan hrawh hrimhrim a hau. Cu lo ahcun kan zawtnak a zawmi le a harsami lawng thlawt bul ahcun damiah kan hrawh lo ahcun cu nih cun rian ṭhalo a chuahpi ṭhan lengmang lai. Cucaah dohthlennak tuah cu amah mi lei ah hin kan thazaang hi derter hlah u sih. Hihi um sawh awk, khun sawh awk, ṭha hrim lo, tuar taktakmi, tem taktakmi nih cun cu sining cu kan hmuh tikah cun kan i tel rih awk hrimhrim a si ko. Ralṭha tein ti khi van chim ka duh i tutan ah pakhatnak ah, step pakhatnak ah van chim ka duhmi cu Cu hlan zongah kanmah sining, kanmah seremning, kaltak in rian kan ṭuan cuahmah hi lungṭhul hlah usih. Caan sau zong a rau kho. Kan seremning in um loin ram ṭhatnak kan phan cang, ram nuamhnak kan phan cang, daihnak hmun kan phan cang te hnin lo tein kan kut sam rih hna usih, i tel rih usih. karhang chin rih usih. Cuti an i tel deuh deuh ve tikah, kan pek deuh deuh ve tikah, kanmah ta ownership kan timi, kanmah ngeihmi a si tinak kha tam deuh in kan chim ngam lai, kan chim khawh lai ti kha uh, van langhter ka duh. Caan tampi cu uh, khi a cheukhat cu peknak zongah ai tel huha lomi Min le sining cu khua le Khrihfabu le peng le tlang i hruai nain kan i thei dih ko cu. Peknak zong i zei a si huaha lomi hna nih kan ralkap hna kan ralkap hna an ti to nan to ke thit ka chen tuk le kan ralkap ti zong nan ti ding si lo ti ti an kin khi cu ka thin nu khin um cu el tung lo ah cun ownership timi khi ngeih ha lai langter duhmi cu kan i tel lai. Kan serem ning, mah serem ning lawng in um loin midang zawn a ruatmi, kan ram a temtuar cuahmah mi, damiah kawl cuahmah mi, damiah do cuahmah mi riantuannak ah hin i tel hna u sih ti kha kan chim ka duh i a donghnak bik ah tlangpi i uh, kan pale hna tuanbia sining te hi uh, khi van chim ta ka duh Ah, tleicia kan pa Reverend ah, i ah, ka pa IV pa nih rak chimmi ka philh kho lo ka diarrhea kai ṭialmi cu i Reverend Johnny Tlang Nawl nih a rak chimmi kai ṭialmi cu tlangpi ah hin kan pa le miro ling pahnih an um i Cucu an tuanbia hi philh awk ṭha lo tiah ka ruah. Hi kan i bochan ngaimi kan pa Reverend M. Thawngkam Van Ṭha pa i a pa Pu Hrang Dawn. Anih hi khua ah bochan awk a tlak tuknak le khua ṭhi hruaitu ṭha a sinak cu a lungput hi a si. Khuami uh, tiva ram an riak, tlang ram an riak, uh, khati bantukin changkham le khuapi te i ramri ahhin sazam an tuah ahhin vo an phawt ahhin zeiti hmanh ah a pakhat hna ei ham bal lo an ti. A dang kha a hamter van i ham ve an ti zongah khan a duh bal lo. A hnu bik an nganhmi, an i ham lomi kha ai tlunpi peng ti si. Cu bantuk in midang zawn ruahnak, mah seremning, mah duhmi, mah vokaltak in midang sernak nun a ngeimi hruaitu kan hna le hna nih cun fanu fapa ṭha sersiam cu Bochan awk tlak Laimi kan ca zongah Reverend M Thawngkam te hna hi an rak chuah khawhnak zong hi a si. A pahnihnak cu Pu uh, Hreng Ir ti si i Reverend Dr. uh, John Choi Sang i a pa hi a si. Anih hi khua i khuachung i thlacamnak le hiti ti chuntha rualhrawnnak kan tal tik paoh ahhin a pawngkap a ṭhumi hna kha amah nih a duhmi Arsa khua kha a pawngkap ṭhumi kha a suah pek hna ti a si. Le yamah cucu cu cu na suah hna tiah an ti tikah a fale nih an sik tik hna an sik tikah a ti mi hna cu ka duhmi te hi an duh ve sual la ti ka phang ka ei ka duhmi te hi ka lak khanh sual hna lai i midang a duh vemi kha pawngkam thumi nih khan in duh ve sula tiah ka seherh hna tiah a ti an ti seherh nun an ngei thilṭha midang duhnak an ngei mah ordiriamnak mah duhnak kha sum in midang tu kha van hoihnak kha an ngei i cu bantuk lungput a ṭhami sining paltaknak zawnruahnak lungput a ngeimi milianngan hna miroling hna nih cun dong aw fanu fapa ṭha zong nih an sersiam khawh cu. Hi kan pa Reverend Dr. John Cuai Sang te hna cu kan Laimi phun lakah ah hi min chimmi an si i kanmah tlangpi zong nih kan uanthlarmi hna kha an si. Ka i langhter duhmi cu tu kan dohthlennak zongah hin mah te kha van i sum a hau i Laitlang caah, ralkap caah kan miphun dothlennak ah van suah van pek ve hau ko. Kanmah nih thatnak an ngaknak kha i thim set loin pu hrang don le ran em thong kam apu bantuk in midang nih i thim hasat hna se te midang tu lungput kha kan ngeih her ti khi Hika hmun ah hin aa donghnak te ah va chim ka duh i caan hna kan van neih si ahcun a dot hnihnak ah khan dohthlennak kong he pehtlai kan thinlung ummi te zong kha kan van chim ṭhan lai i hi dohthlennak ah hin miphun dohthlennak a si kan biaknak a kan namnehtu kan sining a kan thlanglamtu dohthlennak a si caah mitthit awk a ṭha lo, hngelhtak awk ṭha lo, a tuarmi kan si ahcun kan i tel ve awk hrimhrim a si ti te kha van chim ka duh i hrampi kai lawm.